Abusuafoɔ, ɛha yɛ We Are For Ken TV. Video yi a wohwɛ yi yɛ Honourable Ken Ɔhene Agyapong ne nnwumayɛfoɔ a wɔwɔ Atebubu Amanten. Adeɛ akye ɛnam Agyenkwa Kennedy Kwame Akɔ Mprɛko Agyapong nti, adɔfoɔ yi asɔre, wɔrekɔ adwuma so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abusua benya bi adi. Yɛka sɛ Kennedy Kwame Akompere Kwajapong wɔ hɔ ma grassroot. Yɛka sɛ Kennedy Kwame Akompere Kwajapong yɛ practical a. Yɛka sɛ Kennedy Kwame Akompere Kwajapong yɛ talk and do. Yɛka sɛ Kennedy Kwame Akompere Kwajapong yɛ adwuma wura a, wei nyinaa na ɛdi adanseɛ. Video yi a wohwɛ yi di adanseɛ pefee sɛ Kennedy Kwame Akɔmpreko Agyapong na ɛyɛ obi a ɔwɔ Ghana ha a ɔbɛtumi abuebue nnwuma ama grass root anya bi ayɛ. Na yɛmmisa yɛn ho sɛ, yɛ maame, yɛ papa, yɛ nua mmaa, yɛ abusuanfoɔ a wɔgyina hɔ yi, sɛ nyɛ Kennedy Kwame Akɔmpreko Agyapong na adwen papa wɔ ne tirim na ɔdwen Ghanafoɔ ho, na ɔdwen wɔn a wɔnni bie, na ɔdwen grass root foɔ ho a, Hwan paa na ebetumi ama abusuafo yi adwuma ayɛ? Na monhwɛ ne fɛ sɛ ade akye ɛnam Kennedy Kwame Akɔmpreko Agyapong nti wɔn asɔre a wɔkɔ nnwuma so. An yɛ papa Kennedy Akɔmpreko Agyapong nso tua obi biara ka pɛpɛpɛpɛpɛ a n'akatua nka mu. Yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔhwɛ video no nkɔmmɔdi a ɛkɔ so na obi biara ate ne ho ase. Na yɛka sɛ Ghana ha, yɛpɛ ɔkandini a ɔbɛboa ma Ghana mmabunu, Ghana mma, yɛanya adwuma ayɛ a, ɛno ne Kennedy Kwame Akɔmprɛko Agyapong. Wohwɛ nnwuma pa a Kennedy Kwame Akɔmprɛko Agyapong wayɛ a, ɛnyɛ politics nti, ɛna ɛnyɛ sɛ ɔrepɛ abatoɔ nti, ɔno deɛ wayɛ no dada. Deɛ wayɛ nyinaa yɛ adeɛ a Ghanafoɔ nyinaa yɛbɛdi ho adanseɛ sɛ wayɛ no dada. Enti deɛ ɛbɛka akyerɛ wo sɛ sɔre kɔ adwuma, sɛdeɛ yɛ maame mo, yɛ abusuamfoɔ, yɛ nuanom anɔpa yi wɔn asɔre a wɔrekɔ adwuma yi, Ɛne deɛ ɔbɛba abɛka akyerɛ wo sɛ good to see you, good to see you. Deɛ wɔ he na Ghanafoɔ yɛ pɛ. November fourth is around the corner. Yɛdeɛ we are for Ken TV. Yɛtu Ghanafoɔ fo. Sɛ woyɛ delegate a, ma video wi ɛnka wakoma. Sɛ woyɛ Ghanani a, ma video wi ɛnka wakoma. Na bisa wo ho sɛ, sɛ nyɛ Kennedy Kwame Akompreko Agyapong na ɔbɛbiebie nwuma ama Abusuafo a wɔgyina hɔ yi anya beae a, hwan na ebetumi ayɛ saa ade no? Mfe nson nie, obi aba abɛyɛ vice president, even ne house maid mpo, tax payers money, Ghanafo a wɔnnya adwuma yi, wɔn ara na wɔkɔ abɔnten kɔtiti wɔn mmɔwerɛ mu, kɔ struggle, na yɛate wɔn tax na yɛasan nso de atua ne ne ayi house maid foɔ ka. Saa nnipa yi nso so asan so asɔre sɛ Ghanafoɔ mo nsan so nto aba mma no. Ne deɛ ɔnyɛɛ president, ɔnyɛ vice president, ɔnyɛ cabinet minister, just a mere MP. Hwɛ nnwuma a wa create, this is just one of thousands. Enti Ghanafoɔ, momma yɛmfa ɔtan ne biribiara nto nkyɛn na yɛnhunu sɛ Ghana yɛ haw a yɛwɔ yɛ adwumasɛm. Sɛ yɛsɔre mpo na yɛwɔ baabi a yɛbɛkɔ na yɛn nsa bɛtumi akɔ yɛn ano na yɛwɔ anidaasoɔ te sɛ deɛ yɛn nuanom wɔwɔ anidaasoɔ yi a, nka menim sɛ Ghana ɛyɛ den deɛ nanso no ɛyɛ dɛn ara a yɛwɔ anidaasoɔ. Enti Ghana yɛn nyinaa yɛ Agyenkwa Kennedy Kwame Akɔm Preko Agyapong ɔɔba, adwuma wura, ɔɔba abɛ creati nnwuma ama yɛn nyinaa yɛanya bi ayɛ. Enti mɛsrɛ Ghanafoɔ, momma yɛn nyɛ yɛn ho aborɔ, momma yɛn nni sika akyi, na yɛn hwɛ Kennedy Kwame Akɔm Preko Agyapong a ɔbɛ creati nnwuma ama daba biara yɛbɛtumi asɔre akɔ yɛn nnwuma so na yɛn ho nso so atɔ yɛn. Video yi a wo hwɛ yi, ɛnyɛ wo fɛ, Nkaa w'akoma. Sɛ nyɛ Kennedy Kwame Akɔmpreko Agyapong a, ɛyɛ hwan a? Mɛsrɛ Ghanafoɔ, NPP Delegate, Nyame yɛ adom a November fourth, yɛrekɔ akɔto aba. Bɔ mmɔden sɛ wobɛ share link wei, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛka Ghanafoɔ nyinaa y'akoma na November fourth no yɛatumi ato aba ama Kennedy Kwame akɔ mprɛko agya pɔn ama no aba abɛyɛ the next President of the Republic of Ghana. Menim sɛ Ghanafoɔ a moretie me, mobɛ share link wei, aka mo akoma, mobɛma Ghana ne wiase nyinaa ahunu sɛ nti a ɛsɛ sɛ yɛma practical man Kennedy Kwame Akɔmprɛ kɔɔ Japan, ɔba bɛyɛ Ghana manpanin. Na Ghanafoɔ, yɛn nso so, yɛtumi te dɛ. Asase papa, nneɛma papa, nhyira a Nyankopɔn de ahyira ɔman kronkron Ghana no, yɛn nyinaa nso so, yɛbɛtumi anya so mfasoɔ.
Mema mo nyinaa kye. Yɛsan so ma mo akwaaba so so. ɛna anɔpa yi deɛ bɔne biara nhyɛ da nnim sɛ yɛhu nnipa sei sɛ yɛne ɔmo yɛ adwuma a ɛma yɛ anigyeɛ ɛsiane sɛ sɛbe ɛnam adwuma yi so obi nso nsa ɛtumi kɔ nano
ɔmo yɛ announcement o
apart from that soso no Mo nso monni hɔ a yɛsoso yɛnni hɔ. Na mmom ɛnam obi so ɛna na adwuma wei abɛyɛ kɛse a ne ne mmienu nyinaa yɛn nsa tumi kɔ ya no. Papa no din de Kennedy Ɔhene Agyapong. yɛhyɛ adwuma yi si akyɛ yie hwan ɛna adwuma yi ɛde ne ka mokɔ adwuma ba da bi a yɛntua mo ka nti bible si nhyira anka deɛ ɔbɛnya na ɔma yɛn nso so yɛ bie. Na sɛ nhyira nka boafoɔ deɛ a, na nhyira nka hwan? Hwan? Mede m'adesrɛdeɛ ato mo anim. Bosome du baako a yɛkɔ akɔ wura mu yɛkɔ akɔto aba. Ne yɛyi deɛ ɔbɛdi NPP anim na ɔne NDC foɔ de asie anim. Yɛpɛ sɛ adwuma no yɛ kɛseɛ ɛboro sei. Enti sɛ obiara kɔ sumiɛ so na sɛ ɔbɔ mpaeɛ a, ɔbɔ mpaeɛ ama hwan? Hwan? Ɛno ne me mpaeɛ kɛseɛ. Na sɛ woyɛ delegate na sɛ woto aba no bi ɛna wowɔ ha a, hwɛ deɛ papa no ayɛ ama woɔ. Hwɛ deɛ papa no wɔyɛ ama ɔma yɛ president mponi na sɛ papa no babɛyɛ president a yɛ area ha deɛ ahwɛ a yɛbɛsa akɔ baabi foforɔ yɛakɔfa nnipa no bi aba abɛka ho ɔma yɛ nti moada roma amante agro yɛbɛkɔ so ara ne moayɛ adwuma na papa no naba mu mu yɛ nti obiara nyina ne hɔ na ɔnyɛ adwuma ɛmpa yɛ ne nahia obiara kɔ no kɔtɔ dwa anim a onua bi to aba no bi aka kyerɛ no wokɔ no to aba no maka no deɛ gyapɔn ɛnam no so na nnɛ yɛ nyinaa yɛnya biribi die mempa yɛ no no meda mo nyinaa so
Abusua, Sɛ Kwatre Kwase ɔbɛma wo ntoma a, na woatie ne din. Enti yɛrebisa Polling Station Executives, the grassroots NPP delegates sɛ, Mpanimfoɔ Honourable Ken Ɔhene Agyapong ne Vice President Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia, hwan na ɔse ɔbɛma yɛn ntoma a yɛntie ne din? Deɛ Kennedy Kwame Akompre Ko Agyapong ayɛ a yɛn nyinaa yɛrehwɛ yi, di adanseɛ pefee sɛ, sɛdeɛ ɔrepa grassroot kyɛw, sɛdeɛ wako ama grassroot, na ɔresrɛ grassroot sɛ monto aba mma no November fourth, na ɔba a, ɔbɛkreti nnwuma ama grassroot, polling station executives, ne Ghanafoɔ mmabunu anya bi ayɛ no, ɛyɛ nokorɛ. Ɛne kwan sɛ yɛgye Kennedy Kwame Akompreko Agyapong akyinnye. Na mmom, deɛ ɛsɛ sɛ yɛgye no akyinnye yɛ yɛn wura Vice President Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia, Obi ba JK, aka If fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Yɛn wura Vice President, wayɛ adwuma wɔ Bank of Ghana. Wasan nso aba abɛyɛ Vice President for seven good years. Ɔntumi nkretii adwuma mmaa Ghanani baako pɛ mpo. Ɛnnɛ a yɛne mo rekasa yi, Ghanafoɔ a mobrɛ, motete mo mmɔwerɛ mu, mo tax na yɛde tua ne house maid foɔ ka. Ne mpaboa, n'ataadeɛ, n'aduane a ɔbɛdi mpo. Ghanafoɔ a ɛnnɛ mobrɛ yi, polling station foɔ a ɛnnɛ mobrɛ yi, mo tax na yɛde hwɛ no. Ɛnnɛ saa nipa yi asan so anya akukuoduro sɛ, Waba mo nan ase sɛ monto aba mma no, na ɔba a, ɔbɛma mo adwuma ayɛ. Ɛno na yɛka no sɛ, Kwaterekwase ɔbɛma wo ntoma a, na woayɛ dɛn? Na woatie ne din. Woyɛ polling station executive, woyɛ grassroots, woyɛ Ghanani na woretie me a, mese deɛn? Kwaterekwa se ɔbɛma wo ntoma a, na woatie ne din. Yɛwɔ Ghana ha, na yewura Vice President kɔfaa NAPCU baeɛ. Ghanafoɔ mmabunu yi ayɛ adwuma bɔsome nwɔtwe, wɔntuaa wɔn ka. Youth in Afforestation, Ghanafoɔ mmabunu ayɛ adwuma bɔsome pɔrepɔre 16, 16 months, ɛno nso so wɔntuaa wɔn ka. Na yɛrebisa sɛ, mmoa a wɔkɔ adidi mpo mmaeɛ? Na ɔse afei na ɔde bi reba abɛkɔ adidi a, me nua, nɔkorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Sɛ yɛbɛsi mo so a, nka yɛayɛ dɛn? Nka yɛahyɛ mo ma. Sɛ yɛn wura Vice President sɛ ɔbɛtumi a create nnwuma ama Ghana mmabunu ayɛ a, adɛn nti a NAPCO ɛne UV na afforestation mpo ɔmo ɛka tua ɔntumi ntua na ɛnɛ deɛ ɔde sika ɛɛbrabra delegate foɔ ɛde daadaa mo sɛ monyɛ na monkɔto aba ma no November fourth me nua wei ɛyɛ asɛnsɛbɛ sɛ wo dwen Ghana ho na Ghana ɛda wakoma so a kae hu sɛ yɛwura vice president Ɛyɛ nnaadaa ne korɔkorɔ dɛ John na ɛpɛ sɛ ɔde yɛ mo. Sɛ ɔdwen Ghanafoɔ mmabunu ho a, nka NAPCO ne Uvin Afforestation nka watua. Yɛ nkɔte nkɔte a, ɔresan nso ka kyerɛ grass root sɛ, mo mo deɛ adwuma mfata mo, na mmom no ɔbɛma mo God father. Enti constituency biara no obeyi god father ama mo. Ɛne Kennedy Kwame Akɔm Prɛko Agyapong a ɔno no se ɔbɛ create nwuma ama wo anya bi ayɛ a wo nkɔ obi hɔ sɛ wo kɔ akɔsrɛsrɛ. In the first place saa asɛm no a yɛwura Vice President Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia kaayɛ no wagu grassroot wagu polling station executives wagu mo anim ase because mo deɛ mo nsɛ mfata mo bɛ srɛsrɛ saa na mo de akɔ wuo enti ten appointment a ɔse ɔde bɛma every constituency biara no bisa ho sɛ wo polling station executive wo sɛ mu sɛn mɛmma w'ani nyɛ Na ɔse God father no a ɔde rema wo no yɛn misa yɛn ho sɛ fiti 2017 a NPP winning elections no mpra he na saa mpanimfoɔ no a ɔse ɔbɛma ɔmo ayɛ wo God father no wo frɛ ɔmo a ɔmo fa mpra he na wo ho kyere wo a ɔmo boaa wo mpra he na ɔmo huu wo mmɔbɔ ɛnɛ deɛ ɔse ɔbɛma wo God father wantumi anka sɛ ɔbɛ create nnwuma ama woanya bi ayɛ o Ɔsɛ ɔbɛma wo god father. Ɛne Kennedy Kwame Akwampere kɔ Japan a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ sɔre kɔ adwuma. Hwan na ɛsɛ na ɔfata? Ah grass root mɛsrɛ mo momma yɛ nyɛ yɛ ho aborɔ. Video yi a wo hwɛ yi nyinaa di adanseɛ pefee sɛ Kennedy Kwame Akwampere kɔ Japan wayɛ bi ama grass root. Wayɛ bi ama Ghanafoɔ. Momma yɛnhwɛ so na ɔno na ɛyɛ ɔkandini a ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɛma yɛn ntoma a yɛbɛtumi de yɛn ani ato no so. Na yɛn wura Vice President Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia, Obi Ba JK, economy mpo wantumi anhwɛ so. Na nka mpɛsɛ sɛ ɔbɛkreti nnwuma ama wanya bi ayɛ. Na ɔbaa yɛ mfeɛ nson no nie, yɛmmisa yɛn ho sɛ, Kennedy Kwame Akɔmpreko Agyapong nnwumayɛfoɔ nie, ɔno nso so n'adwumayɛfoɔ wɔ he? Ɛnnɛ Ghana yɛhaw yɛ nnwuma sɛdeɛ Ghanafoɔ, Ghana mmabunu, mmerewa, nkokora, Ghana mma bɛnya adwuma ayɛ. Ghanafoɔ awiewie universities, wɔn nnya adwuma nyɛ. Sɛdeɛ me kaeɛ no, sɛ nyɛ Kennedy Agyapong na ɛbɛma grassroot yi nnwuma ayɛ a, hwan? Wɔn a wɔn awiewie sukuu mpo nnya adwuma nyɛ, na nka mpɛ sɛ grassroot wo a wankɔ sukuu. But Kennedy Kwame Akɔmpreko Agyapong deɛ, ɔse, Wokɔɔ sukuu a wobɛnya w'adwuma ayɛ, woankɔ sukuu a wo nso so no wobɛnya wo deɛ ayɛ. Nti mɛsrɛ, monhyɛɛ link no na yɛmpromotu Ken Ɔhene Agyapong. Polling Station Executives, Esiane sɛ yɛnnwen wo ho na yɛama wo ho akyere wo nti, wɔn fii sɛ w'adwene no ayɛ sɛ nkutɔ. Enti wɔde sika reba abɛnnane no na wɔato aba ama wɔn. Woto ma wɔn wieeɛ ara pɛ na wɔasan nso ama w'adwene no ada bio. Na me deɛ mewɔ gyidie wɔ polling station executives mu sɛ mo nso so moyɛ adwuma a ɛyɛ na sika dodoɔ a wɔde bɛba biara no mobɛgye adi na aba no mobɛto ama Kennedy Kwame Akompere Kwei Agyapong. Ɛsiane sɛ sɛdeɛ Ghana ɛrekorɔ no Muhia practical leader te sɛ Kennedy Agyapong a obetumi a create nnwuma ama mo anya bi ayɛ, ama mo mma anya bi ayɛ, ama mo abusuanfoɔ anya bi ayɛ, na mo nso so moatumi de mo nsa asi mo bo. Na ɛnyɛ sɛ yɛrebɛma mo godfather. na bere biara na monam na mo deɛ mosrɛsrɛ. Nyankopɔn bɔɔ mo baa wiase no, Nyankopɔn ammɔ mo sɛ momma mommra mmɛsrɛsrɛ. Deɛ Nyankopɔn de hyɛɛ wo mu no, saa ara na Nyankopɔn de maa wɔn nso so. Enti sɛ wɔn tumi yɛ adwuma ma no yiye a, wo nso so grassroot wotumi yɛ adwuma no bi ma no yiye. Ɛnnɛ baabi a wobɛfa biara, obiara se sɛ moamfa Kennedy Agyapong amma a, wɔnto aba. Ɛnnɛ mekɔhyiaa. ayi ɛɛ coordinator one coordinator very popular na ɔyɛ Bawumia wɔ declare ama Bawumia a ɔyɛ Bawumia adwuma ɔka kyerɛ me point blank ɔsi Frank in fact though meyɛ Bawumia adwuma ma declare ama Bawumia nanso kɔɔso ahodoɔ a menya no. ɛne me nam a nsɛm a amanfoɔ rekeka no ɔm ɔse obi tumi frɛ no ma no wɔn no ka kyerɛ no sɛ abatoɔ no a wɔrekɔ akɔto no sɛ wɔn ankɔto aba no amma Kennedy Agyapong a 2020 eh, 2024 wɔn nto aba and oyii chart mpo kyerɛɛ me a amanfoɔ ɛne no akyate a wɔn kyerɛ sɛ sɛ wankɔto aba no amma Kennedy Agyapong a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛɛ NPP wɔbɛto aba ama no. Nti ɛna ɔno ankasa ka kyerɛɛ me sɛ Frank, the way a nneɛma esi kɔ no, me me wɔ Bawumia deɛ nanso sɛdeɛ amanfoɔ esi de pressure ɛreba me so no, mɛkɔto m'aba ama Kenneth Agyapong. Ɛnte saa a, ɛnyɛ yie. Because ɔno na Ghanafoɔ ahunu no sɛ ɔyɛ ɔkandini a ɔbɛtumi aboa ma obi biara ho atɔ no. Ɛna yɛn nyinaa na yɛn ho kyereeɛ. Nti abusuamfoɔ, mede mo bɛsi ha Mɛsrɛ nidie kwan so, sɛ wodɔ Ken Ɔhene Agyapong nko ara deɛ a, bɔ mmɔden sɛ wobɛ share link yi, na wasan nso a subscribe to We Are For Ken TV. Menim sɛ ɔsoro akasa, asase nso so akasa, na November fourth polling station executives, grassroot, wɔn nso so bɛkasa ama nkunimdie ayɛ yɛn nyinaa yɛ dea. Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse.